TVOx es esportat dins la Vila Aurós en junh de 2019. Vos prepausam brèuvament nos tagats sus son arquitectura, si comèrci occitan, son istòri, si politic, lingüistic e cultural. Descubrètz Toulouse autrament sus lo fieu de son occitanitat. Entre autres sacrus famós qu'es visible dins mai d'un caire, deitan mai qu'es lo simbèu essenciau de la vila, plaça au centre de son blason. Au sòu e sul lipare, d'indici que cofiermu sa legitimitat lingüistica. De començar per Pèire Godolí, poète tolosan du sègle xvi, conegut per son òbra Lei Rameulé Modin e sa fe dins la lenga nòstra. mai tanben au fieu de carrièra despièit 2001, s'i tròb li panèu bilingue que rementu a la populacion e i tourista la lenga vertadièra de Toulouse. En 2009, s'i comence d'ausir una cause unenc en França, una lenga regional es utilizada per d'anóncios audio dins un espaci public. A Toulouse, lis arrets du metro se dison en francés, pièi en occitan. Especialment John John. Atencion, cavalà lo haisse. Dins la carrièra du Taur, pròche la place di Capitu qu'es lo còr de Toulouse, la librariè Occitani es ben anciana. Veguè lo jor en 1946 Aimé Marcèu Tourel e es ara tengude per çò felin Giròni Tourel. Es la promièr referénci per trobar dobratge en occitan e ò sus la lenga e la cultura a Toulouse. E faci a la librarié, a dos pas d'aquí, lo comèrci Macarel. Ei su dovant de Benevau, Macarel es ar una societat de venda de souvenirs e produits fondas sus l'identitat occitana. Ansi, occitanistas e toristas se pòdon rescontrar dins una mèma botiga a Toulouse despièi 2014. Mai luènh, dins l'estrech o carrièr Malcusina, la librarié Tutodò es vertadièrament especializada dins la literatura nòstra. Es veilejada per l'Istitut d'Estudi Occitan du Despartament Garonne-Naut. Ai mai de si vend en botic e en linha, prepausa d'activitats coma li rescontre de la Tutodò. Dins lo meme bastiment, l'Ostal d'Occitàni es un lieu privilegiat per li rescontre entre gent de sensibilitat occitana, mai venguèt tanben lo sèti du collectiu Convergénci Occitane que recomp un mulot d'associacions despièi 20 ans. A Tolosa, se tròb una particularitat administrativa qu'existissié pas endacòm mai. Se tracte du Capitula, un institucion municipal nascut au sègle xii qu'avié per mission de fisar les afars comerciaus e notable elegit per les divers quartiers de Toulouse sona tanben li Capitula. Es lo comte de Toulouse Anfos Jourdain que ne fugué a l'origina e aquò se desvolopèt sota lo comte Raimond vi. En 1590, nasquèt lo Capitòli, lo sèti creat per li Capitu, ara vengut lo sèti de la comuna e do teatre. Li Capitu que se seguissien aqueriguèron pièi li poders seguents, lo poder de la lei e me la polícia, l'entretent de la vila e lo contraròtle do comèrci, lo poder judiciari e me li jutjaments civi e criminau, lo poder financier per decidir des impòts e beilejar lo tresaur, e en fi lo poder militari que le permetèt d'espandir lo territòri de Tolosa. Es en 1438 que lo nombre de capitaux es fissa a 8 elegi, mentre qu'a temps passat anava de 6 a 24. Lo mandat du capitau, que començava lo 25 de novembre, durava sonqu'un an, mas li permetièt d'accedir a la noblesa e mai d'autres avantatges. E mai la Revolucion Francesa, l'institucion vièlha de mai de 600 ans, desapareguèt totalament, mai si pià de demòron dens pertun la vila. Sus la place Pèire d'Acesa, dins l'ostalarier du meme nom, una institucion pron vièlha mai totjor actuala, es l'Acadèmia de Jòf Lorau. Li Jòf Lorau nasquèron a Toulouse en 1323, e mai la volontat de poète tolosenc di li sèt trobador. Creèron la Compagnie del Gai Saber que decidèt de règle du concurs de poesia. Aquò se faguè emé l'ajut de Capitu que pagavon le prèmi ofèrt il laureat. Es lo 3 de mai de 1324 que li Jau Florau veguèron sa promièra edicion. Mai coma dempertot dins li País d'Ò, lo declin de la lenga de trobadors se visquèt tanben au còr d'aquel institucion granda. Es a 1513 que se remetèron li darrier prèmi per li poèma Lengo d'Ò, avant un retorn ben tardieu en 1895. Autretemps, l'Acadèmi de Jò Florau aviá naturalament sos sèti au Capitòli, mai la partir d'un terren installat fuguèt fonduda e dempuèi 1894 demòra dins l'ostau de familha Acesa, bastit en 1555. Fai partida de siei companhièr prestigiós, Cassust Lotau d'Acesa, segon li volotat du mecèna Teodòri Ozen que donèt si ben a la vila après sa mòrt.
Son le ben poderós davant le qual tot plega. Quand me lebi, enfandat, le bosquentier gemega. Carregir es brumas qu'escanchís le solei, descarnir es rocas que boling en grausei. Son l'auge saimissor de l'aiga traïdora, de la prigon do mar son l'aiga espantadora. D'on l'ondada d'un còp de cap enferonit se'n va tuma la riba e giscla en gran resquit. Son de fiòcar de rus que rosega de bòra. Un meson passejat darrièu non demòr que las cendres un monteiro tot grisenc son le fiòc afamat mès bèl còp netegenc son le trou dont la busca de rèstre un acompanho repotègue perdut a travèrs la montanha bramat endemonat fasent gisclar le fiòc cascle l'aibre jagant e fa petar le ròc. Bènt, aiga, fiòc, tru, cuflas de barbadís, çò que disètz n'es qu'una chapotís! Bènt, aiga, fiòc, tru, cuflas de barbadís, çò que disètz n'es qu'una chapotís! Ò bènt, podètz bufar, gran fadàs del solei, non poiràs escancir le poderós calei! Ò mar, volè goter le rocàs de la riba, es aquí qu'a le chou gran còp de cap arriba! Atru, brame plan fòrt, davant li murs del mond, jamès non vendràs ente menar li siu front, ò fiòc abrant de tot, darrèr tu tot reglèir, abans que de la raire, un ne vege la raire. Mes ieu, sab un gigant mès ardirós qu'el fiòc, que fa calhar e bènt e tremolar e ròc. Quand parlo, le tron es qu'un doç bronzinadís, e de la mar, Sausís pas li bolegadís. Poèta, es ton engenh, enforcant sa cabalha, se trifant de la mòrt e de sos còps de dalha. Poèta, es ton engenh, enforcant sa cabalha, se trifant de la mòrt e de sos còps de dalha. Son le poèta.
Qu'agèri l'idèia de montar un estanquet, donc de far viure la lenga a travèrs un mitan ont se poriá rescontrar de monde, de far ausir la lenga, mai tanben de far viure la cultura amb de musica, de còps que i a de teatre o de, voilà, de, en tot cas, un endret de rescontre a l'entorn de la lenga. Foncionèri pendent una quinzena d'annadas, 16 ans en comèrci. e dempèi dus ans a Rester i a encara d'associacions que utilizan lo luòc coma l'Estancava e La Portièra, l'associacion La Portièra donc que son dos associacions qu'utilizan lo luòc qu'es dubèrt pas que lo divendres a l'ora d'ara un còp per setmana donc. Recentoment, donc, las associacions portières Estancabro menèron un projècte bèu mai cultural, mai que mai per Estancabro que desvolopèt tot un projècte de programacion a l'entorn mai que mai de la musica. Amb apèi trapi que la vida d'un estanquet es pas son passion que las animacions, i a monde que venon pas tanpòc per consomar d'espectacles, mès per anar dins un endret per parlar, rescontrar de monde e coma Coma se pòt anar dins toti los estanquets, le bistrot en francés, o lo cafè. Es un endrech ont se pòt manjar tanben.
Ai vist que lo menu èra en lenga nòstra. Per li gents que parlon pas la lenga e que venon aquí per lo promier còp, de qué ne penson d'aquela cart e d'aquela preséncia de la lenga? Aquò los desbarrió pas. Ara i soi acostumat dempuèi ei temps que anam festejar los 20 ans lo 21 de julh e pas sovent entre la debuta. Me gèri plan que lo monde èron pas ò desbarrajats per la lenga, per lo bilingüisme escrit o oral. Es qui conta be que me balhèt l'idèia d'apitar e de participar a la creacion d'una associacion per un labèl qu'existís pas mai, me que coneguèt un pauc

Los pus ancians encara qualques per qualques uns, mai dins una vila passan qu'aquò, e de joves que passan per las escòlas bilingüas e entre los dus pas grand monde. Los qu'an la lenga a Toulouse me sembla que son isolats un pauc, donc an besonh de lhòcs coma aquò per se retrobar justament. I a besonh de d'estrangers, me velèu pas sonque de toti los lhòcs que podrián ajudar a socializar la lenga, mai que mai per los efants que son passats per d'escòlas bilingüas publicas o calandreta, auràn besonh de mai en mai de trapar aquò dins la societat. L'estanquet de la portièr es barrat per l'estiu mai tornarà durbir en setembre ca de divendre de ser. E se lo liò festegèssi 20 ans en junh passat, fau saupre que son endevinidor es pas segur que remèsi firmèn me atualament en vendo son ostau que compren l'estanquet. Cercador un proprietari, particular, associacion ò collectiu, per reprene la portièra e contunhar son òbra.

Per jo endavant, per de que m'agrada dins la sonoritat e tanben dins lo çò que soi, pensi, es a dire de de totjorn gaitar cap al futur e de d'èstre optimista, de pensar qu'i a totjorn una solucion per per avançar, caminar. Veitura, per de que Es un mot que me semblo francisat, çò que pòt representar tanben que ara es un sinonime per jo de pollucion, que vivi dins una vilas coma Toulouse ont i a una pollucion fòrta e qu'es bravament deguda a las veituras que i a de pertot que comenci de pas mai suportar. Velèu l'enveja de far la fèsta. D'èstre festejaire m'a toujours agradat e aimi plan le monde que son festejaires, qu'aimon plan de rire, de vaquí, de far la fèsta entre se, en cantar a l'entorn de mon repais.